Helen Humphreys o Sgiliaeth i fi. Fi'n gweithio gyda dwyieithrwydd mewn addysg bellach a dysgu yn y gweithle. A Sean Davies sydd gyda ni yn siarad heddi am ein gweithio i gwmni Adra yng Ngogledd Cymru. Felly, Gawn ni glywed wrth Siôn bach o dy hanes di falle. Siôn, ti eisiau cychwyn yn sôn am falle dy brofiad di yn y coleg i ddechrau? O, bore da. Um, Siôn Eirig Davies, di enw fi. Um, Saer Coed ydy'n, wel, yn, yn ngrefft i. Um, ar y funud, dwi'n gweithio fo gwmni enw Adra yn Gogledd Cymru fel rheolwr uh, Works Manager, di'r job title. um, rheoli tai gwag, so crefftwyr ar tai gwag. Um, nes i gychwyn yn 2004 yn Coleg Menai Sret o'r Ysgol yn neud gwaith coed. Uh, yn ni yno am tair mlynedd, um, yn eisiau gwneud NVQ 3. Um, wedyn, o'n i'n gweithio ar deiri lys yn coleg, so unwaith yr wsos yn coleg a ar seit wedyn. uh, pedwar diwrnod. Wedyn, um, nes i tair mlynedd o hynna. Wedyn nes i dyseidio bod eisiau fynd ymhellach efo ngyrfa, so nes i fynd at gwmni lleol bach yn y maes adeiladu yn neud dipyn bach o bob dim. So, sail aml grefftus o'n i wedyn. Um, nes i weithio fanna am chwe, well, 5 i 6 mlynedd. ac nes i mlaen wedyn i well, cartrefi cymunedol Gwynedd oedd enw'r cwmni ar yr adag, a which a, sef ydi adra rwan. Um, nes i gychwyn y fanna fel saer aml crefftus hefyd, a gweithio yn fyny supervisor ar tai gwag, a wedyn works manager yn y dwy flynedd dwytha. So, da ni'n rheoli ar y funud gen i fi dîm o 24 o grefftwyr. Maen nhw gyd yn plymars, seiri, plasrwrs, bricliers, ond mae pob dueddol i fod yn aml grefftus dyddiau yma. Um, Mae'n handi yn y maes lle da ni gael bod y hogiau'n gallu gwneud dim bach o bob dim. O't ti'n gweud bod yym angen i'r yym... bod angen sgiliau sydd falle yn yn gallu cael eu addasu ar gyfer wneud gwahanol bethe... ie. ...o rhannau o a- o adnewyddu ti. Felly, sut wyt ti'n hyfforddi i i wneud hynny? Um, Wel, dwi'n meddwl bod o'n beth da i gael dysgu un, un tred gyntaf fel nes i wneud, dwi'n meddwl, hynna, nath hynna weithio'n dda i fi. A wedyn, pan o'n i allan yn y maes adeiladu, o'n i'n o'n i'n pigo lot o bethau i fyny wrth weithio ar gwahanol prosiectau, really. Um, a wedyn pan eisiau ymlaen i weithio i cwmni adeiladu, o'n i'n cael chans i trio, wel, nes i sefyll i fyny, really, a trio trio dysgu gwahanol fatha o, o trades, really. Um, a dwi'n meddwl yna helpu fi yn, yn fawr i gael ei lledwi rwan, really. Felly ti yn amlwg wedi gweithio'n galed dros y blynydde ers bod ti wedi gadael dy astudiaethau a wedi gweithio i gwmnïau gwahanol. Tase, tase rhywun yn gwrando arno ni heddi ac eisiau bydde ti'n gallu rhoi rhyw fath o gyngor iddyn nhw, falle bod nhw yn y coleg ar hyn o bryd, um, ac yn amlwg isie meddwl beth bydden nhw'n gallu wneud er mwyn cyrraedd lle wyt ti nawr. Yym, byddet ti'n gallu rhoi unrhyw fath o gyngor? Fyswn, dwi'n meddwl, um, dibynnu pa gwrs mae unigolyn yn wneud, dwi'n siŵr bod yna gyrsiau dyddi yma sy'n wneud cyrsiau aml grefftus o cydblyw wythnosau yn gwahanol treds. Dwi'n gwybod mae Coleg Menna yn wneud o, gyda ni uh, prentisiaeth, uh, hogias ar brentisiaeth a genod sy'n gweithio efo adra um, rhywfaint ar y, ar y multi-skilled course. Um, just troi fyny bob wythnos gweithio'n galad ac um, ia, um, swn i'n annog rwy'n sy'n rwy'n sy'n neud treth i, os da chi eisiau mynd yn bellach yn eich gyrfa, di trio helpu allan yn bob fath o, o grefftau, really. Cos mae lot o gwmnïau dyddiau yma yn chwilio am hogia a merched sydd yn gallu neud dim bach o bob dim. Ni wedi cael cwestiwn mewn yn gofyn sut nes di benderfynu hyfforddi fel sar uh, yn hytrach na gwneud swydd arall i gychwyn te? Beth nath dy ddenu di i astudio gwaith sâr? Um, I fod yn onast, plymar o'n eisiau bod yn, i gychwyn, ond o'n i'n stryglo ar yr adeg gael, gael pentisiad plymio. So, a ni'n gysi, o'na gymaint o hogia ar yr adeg yn trio gael fewn fel plymar, so o'na'm lle i fi fynd llawn amser. So, hogyn lleol o Llanfair Pwll, nes i manage gael pentisiad sair coed, hynna oedd ail ddewis i, so nes i fynd efo hynna a dwi'n meddwl peth gorau nes i ddweud gwir, nes i'n joio. A dwi'n meddwl mae lot o sair coed yn gallu pigo lot o tred gwahanol fyny, cos mae gymaint amrywiaeth o waith o sair coed. Diolch yn just yn benodol un peth, really. So, ia, yeah, dwi'n meddwl, ia, yeah, nes i yr syniad cywir yn mynd am y sair coed, dwi'n meddwl. Nath ei weitho i dy fantais di, de? O, do, dwi'n meddwl nath o, do. A pam o ti'n coleg, a bydde ti wedi dychmygu cael y gyrfa sydd y ti nawr, o ti'n... Oedd e'n rhywbeth, um, ti'n ti, ti gweithio na ti'n reoli bobl, a mae hwnna'n sgil newydd gwahanol yeah. i beth nes ti ddysgu tra, tra ti'n y coleg. Yndi, mae o. Um, do'n i'n meddwl o gwbl swn i'n yn fod yn rheolwr tai i ddweud y gwir. Um, dwi'n meddwl pan nes i joinio Cartrefi Cymredol Gwynedd adra, um, fel sa'r coed, o'n i'n mynd disgwyl mynd yn, yn bellach, dwi'n meddwl o'n i'n supervisor mewn ar ôl pedwar mlynedd, dwi'n siwr. Um, o'n i jyst yn joio'r gwaith a jyst gweithio'n galad, really. Um, a the managers yn adra wedi helpu fi lot ar yr adag. Um, ac dwi wedi cael lot o, i ddweud y gwir, dwi'n newydd orffan cwrs yn coleg, coleg menau eto, tua tair mis yn ôl cyn, cyn y lockdown yma. Um, nes i wneud cwrs um, ILM, so Leadership and Management. So, oedd hwnna'n tuff tro gyntaf fod yn ôl yn coleg ers, ers fi fod yn sair coed yn coleg, o'n i'n stryglo braidd, ond nes i fanage o pasio anyway, so Ie, nes i'n joio hynna. Ti'n meddwl bod y sgiliau ti wedi dysgu ar y cwrs yna wedi helpu ti yn dy swydd? Um, do, mae wedi, do. Do, oedd o'n strygl, ond uh, e efo adra dwi wedi cael um, lot o help, really. Maen nhw wedi bod yn dda iawn. A lot o cyrsiau, bod fath o gyrsiau efo adra trwy coleg. So ie, yeah, oedd o'n dda. A mae dyn ni gwestiwn arall, um, mae e yn Saesneg, how much do you value experience and volunteering when looking for staff? Felly, pan i ti yn chwilio am staff newydd, um, beth falle sydd yn bwysig o ran i, i rywun ifanc, beth, beth sy'n eisiau arno nhw i fe profiad, y ffaith bod nhw wedi falle gwirfoddoli ar safle gwaith? Um, dwi'n meddwl bod os mae rhywun wedi bod yn, wel, ti'n ei gwaith volunteerio neu fel fy hun nes i weithio fy nhad neu helpu allan o weekends, gwylio rha, dwi'n meddwl oedd hynna'n fantas fawr i fi. Um, a gael bach o blas o adeiladwaith i ddweud gwir. Um, efo rwy'n sy'n coleg, swn i'n awgrymu'r un peth i volunteerio'r weekend a trwy helpu allan. Dwi'n dwi gwybod mae'n anoddach dyddi yma. Nid lot o gwmni am cymryd um, myfyrwyr ymlaen ar weekend, ond um, ia, swn i'n annog i drio ngorau neu rhywbeth fel yna, i ddweud y gwir. Felly, wnest ti sôn am am y ffaith bod ti 'di mynd nôl i wneud cwrs ar, yy, rheoli sydd, wrth gwrs, wedi dod â ti... Yym, ydy'r ffaith bod ti 'di gweithio o'r gwaelod fel petai i fyny yn helpu ti pan wyt ti'n rehol- rheoli'r bobl sydd nawr yn cydweithio gyda ti? Yndi, yn bendant, 'swn i'n dweud. Yym, dan ni fel cwmni Um, swn i'n deud mae'r hogia, mae'r supervisors i gyd yn dod fyny o'r treds a dwi'n meddwl bod o'n fantas mawr. Um, mae, mae manager fi hun oedd o'n blasrwr a mae o'n um, uwch reolwr rwan. Dwi'n meddwl wedi gweithio yn fyny'r un peth a dwi'n meddwl bod o'n fantas mawr cos gen i fi cysylltiad efo'r hogia sar y tools dwi wedi bod yna efo nhw so maen nhw'n ma' 'na drust elfen o drust yna rhwngddon ni ddeud y gwir. Dw fedrai sia- ma' nhw'n gallu siarad efo fi fedrai siarad efo nhw mae'n dipyn haws so dwi'n meddwl bod o'n um, yndi mae 'di bod yn dda iawn i ddeud y gwir. Felly'r ffaith bod ti'n gallu unieithu gyda nhw i fe mae'r profiad Ie. Yeah. Yndi, ie, yeah. dwi'n dall dydyn, so mae o'n, ie, yeah, mae'n haws. Um, fatha adra, da ni'n cymryd chwech pensus y flwyddyn ymlaen, um, dros y meusydd adeiladu i gyd. Um, a dyn ni gweithio'n agos efo Coleg Menai i, um, i gael y prentisiaeth yma, y hocio a merched a'r prentisiaethau. A fysa ni, da ni'n pwysio hefyd i ferchaid trio amdan yr, uh, amdan prentisiaethau hefyd. Gynnu ni un hogan sy'n gweithio fy ni fel electrician. Mae hi bron a pasio o'n. Um, mae hi ar y tai gwag efo ni. A mae'n ei wneud yn ofnadwy o dda. Felly, ia, swn i'n annog i merchaid uh, drio hefyd. bendant. Mae hwnna'n un o'r pethau, felly, pen nes i ofyn i ti am y stereotypes yna, ta, yeah. um, mae'n byd i ddynion, ond di hwnna ddim yn wir. Na, dim yn gwbl na di. Na, uh, swn i'n annog ferchau fawr, fawr um, i ddod ymlaen i trio pentisiaeth. Ocê, ma' 'na gwestiwn arall 'di dod lan fan hyn. Diolch Catrin. Oes 'na unrhyw brofiad yn y coleg sy'n aros mas, sy'n aros allan? Nes i'n joio'r trydydd flwyddyn efo gwaith toio. Oedd yn fwy o, o hands-on yr trydydd flwyddyn. Oedd lot o waith papur, ond um, ia, yeah, nath ni symud safle efo coleg mynnau hefyd ar yr adeg, so safle lot mwy yn Llangefni yn Sir Fôn. Um, nes i'n joio rhan yna o'r, or cwrs. Da. So, swn i'n annog rwy'n i fynd ymlaen, os da chi'n neud gwaith saer, i fynd ymlaen i neud y trydydd flwyddyn yna. Um, nes i'n joio hwnna. A ni wedi cael cwestiwn arall. Um, a nes di gadw um, cysylltiad gyda'r coleg, a fi'n credu ti wedi cyffwrdd ar hyn o ran ti wedi cadw mewn cysylltiad gyda'r ffrindiau, ond ti wedi sôn cwbl o weithiau am y coleg, um, felly mae'n rhaid bod ti'n cydweithio yn agos gyda y cysylltiadau sydd gen ti yn y coleg? Yndan, um, efo pentisiathau, da ni efo e, e, o fewn adra, mae'r tutors yn dod allan i weld yr, yr um, myfyrwyr. Wedyn, da ni'n gweld nhw reit aml ac efo'r um, efo'r open days da ni wedi bod yn neud, mae'r coleg yn dod fewn i'r swyddfa, i'r open, open days, i gael advertisio be maen nhw'n gynnig a be da ni'n gynnig fel cwmni, rili. Really. So, yn dan, da ni'n gweithio ar ei agos hwnnw. Felly mae hwnna'n gweithio i'r ddau, ddau ochr wedyn, ydy? Wel, yndi, yndi. Os rywbeth 'da ti byddet ti'n licio sôn neu rywbeth i ysbrydoli rywun ifanc sy'n astudio fel wnest ti yym a phan wnest ti gychwyn nôl yn 2004, 2005 beth... oes 'na unrhyw... fi'n gwybod ti 'di gweud yn barod o ran gweithio'n galed yw'r peth mwya', oes 'na rywbeth arall i ychwanegu? Yym ia gweithio'n galed Um, dwi'n um, dwi siŵr. Fi'n credu bod hwnna'n un, un o'r negeseuon pwysicau ti wedi rhannu gyda ni bore yma, bod ymroddiad na sydd sy dy ti, a wedyn bod hwnna wedi cael uh, yn amlwg dangos i hun yn, yn y ffaith bod ti wedi uh, cyrraedd lle o'i ti nawr. Ie. Yeah. Gweithio'n galad a troi fyny ar amser bob dydd. Main, main, main thing. Um, a swn i'n annog rwy'n i i fynd yn bellach, os da chi eisiau mynd yn bellach fel dwi wedi wneud, ydy mynd yn aml grefftus neu trio am bach o bod dim, dim, dim straight away, ond um, mae ma adeiladu i gyd i weld fel yna dydy, mae so neb yn neud jyst yr un tret. Um, mae yna fwy, mae pobl sy'n self-employed, mae nhw'n neud yn bach o bob dim, dweud y gwir, ond mae pob efo tred yn qualified. Wedyn, um, ia, os o'n i'n annog rwy'n ni, ella wneud un cwrs uh, uh, penodol i tred, a wedyn ella mynd allan wedyn ella i gwrs arall, um, i fildio busnes i fyny. Diolch yn fawr iawn i ti, Sean. I ti Diolch wir yn ysbrydoliaeth. Mae'n hyfryd clywed uh, a bod ti wedi gwneud mor dda llongyfarchiadau i ti. Ie, yeah, diolch yn iawn. I ti i'r dyfodol.